All Joers erëm diskutéiere mer iwwert d'Situatioun um Immobiliemarché, och fir d'Locatioun. Ech mengen, dat ass scho sou lues eng Traditioun hei wéi de Kleeschen. All Joer däerf een eng Kéier driwwer schwätzen. Et ännert sech awer net wierklech eppes an d'Situatioun ass a sech nach verschäerft ginn, andeems datt d'Zënsen op de Kreditter méi héich gi sinn, datt d'Banke méi restriktiv gi sinn, datt manner Kreditter vergi gi sinn an dofir méi Leit op de Locatiounsmarché gezwonge gi sinn, wéi se konnten hir eege Wunneng Kafen, wat dat Ganzt dann nach eng Kéier verschlechtert huet. Jo, d'Loyere sinn alleguerten eropgaangen. An net ze vergiessen, et sinn och ganz vill Leit, déi sech ëmmer bekloen iwwert d'Chargen, déi och deementspreechend an d'Lut gaange sinn. An dann déi zwee zesumme mécht, datt een awer do net méi iwwer d'Ronne kënnt. Ech muss der csv och widderspriechen, datt se virdru gesot huet, se géing d'Leit entlaaschten. Well Dir hutt vläicht de Mindestloun steierfräi gemeet, wat ganz laang gefrot ass, mee ech mengen net, dass et déi si wou kënne vill lounen, leider, mee déi wou awer am Moment um Marché ënnerwee sinn, deenen huelt Der zwou an eng hallef Index op der Steiertabell den Index. Dat ass déi aner Wierklechkeet wou Der huelt. Dat heescht, deementspriechend wäerten se herno manner am Portmonnie hu fir de Loyer ze bezuelen an net wéi Der gesot hutt, dass et d'Leit géint entlaaschten. De Marché eleng wäert d'Präisser ni erofkréien, egal wéi een et mécht. Also mir Piraten soe scho laang, datt déi ëffentlech Hand dat muss maachen, mee privat muss awer nach ëmmer interessant bleiwen, well déi ëffentlech Hand packt et net eleng. Ech kommen herno op d'Léisunge vun der ëffentlecher Hand. Ech ginn awer fir d'éischt nach d'Léisung vun de private Marché an. Ech hat déi och schonn eng Kéier dem Finanzminister hei virgestallt. Dat ass eis Steierformel. Mir hätte gären e Mietpreisspiegel a mir hunn am Rapport vum Ombudsmann gesinn, datt Steierverwaltung schonn esou een huet, wou se gesäit, wat d'Loyeren an den eenzelne Quartiere sinn, well se huet nämlech engem, deen ënnert dem Präis verlount huet, e Bréif geschéckt, dat wär net erlaabt, an dee huet e missten nobezuelen. Dofir si mer dodrober komm, dass d'Steierverwaltung deen hätt. Dat war virun zwee, dräi Joer an dem Rapport vum Ombudsman. A mir hätte gären déi Formel, dass een einfach seet, mir hunn e Mietpreisspiegel pro Quartier, ween driwwer ass, muss méi op sengem Taux vu Steiere bezuelen, a ween drënner verlount, kritt eng Reduktioun op de Steieren, soudass et en Eng Ureiz ass, datt een de Loyer erofsetzt, anstatt datt een en eropsetzt, well wann een en eropsetzt, bezilt een herno iwwer d'Steierformel méi, wéi wann een en erofgesat hätt. Dat heescht, mir kënnen dem Locataire effektiv do hëllefen, andeems mer mat deem Mietpräisspiegel schaffen. Well et muss och interessant bleiwe fir Privatleit, datt se se een oder zwee Appartementer kënnen investéieren, well et ass besser, wa mer hinnen déi Méiglechkeet ginn, wéi datt se reng op der Bourse ënnerwee sinn, well op der Bourse schafe se kee Locatiounsraum. Mir brauche Locatiounsraum an ech wëll net, datt et ëmmer nëmmen déi déck Promoteure sinn, déi schonn 300, 400 Appartementer verlounen, déi um Marché ënnerwee sinn, mee ech hätt gären, datt et Privatleit sinn, déi déi Méiglechkeet hunn. Dann zum Staat. Jo, de Staat misst de Mietkauf aféieren. Leit, déi elo schonn an enger staatlecher Wunneng sinn oder eng nei staatlech Wunneng kréien, sollen d'Méiglechkeet kréien, de Loyer herno quasi als Kredit, als Mietkauf ze hunn an herno kënnen déi Wunneng ze halen, ofzekafen, natierlech mam Virkafsrecht fir de Staat, fir dass se herno net um private Marché verschwënnt. Esou géinge mer deene Leit eng Perspektiv ginn, déi net op der Bank de Kredit kréien, déi net kënnen direkt an d'Eegenheem, mee mir géingen e Mietkauf maachen an dat staatlech. Ech hunn dozou och eng Motioun matbruet. Dann déi aner Formel ass scho méi länger bekannt vun eis, dat ass den 10 Euro de Meter carré. Dat heescht, d'Gemengen oder de Staat baut an e géing dat fir 10 Euro de Meter carré verlounen an et géing am Eegentum vum Staat bleiwen. De Steen bleift also am Eegentum vum Staat. Deementspriechend Ass och kee Verloscht do, et kritt ee just nach d'Recetten. An esou kinnt een de Leit hëllefen, dass se net um private Marché ugewise sinn, well mer mussen éierlech sinn, an dat ass an Tëschenzäit bis an d'Mëttelschicht eran, souguer bis an déi huewel Mëttelschicht eran, dass een um Locatiounsmarché guer näischt méi kritt. Do muss de Stat agräifen. Ech hu virdu vun de Mindestléin geschwat. Déi kréien haut näischt méi um Locatiounsmarché, wann ee ganz éierlech ass. An do wär et gutt, wann de Stat géing agräife mat deenen 10 Euro de Metercarré. A wéi soll dat realiséiert ginn? Ma mer hunn Do d'Idee, dass een an den nächste véier Joer 180 Milliounen an e spezielle Fong géing huele fir déi Wunnengen ze bauen, dat heescht direkt en Turboboost géing starten, ech hu gëschter matkritt, 180 Milliounen ass méiglech, dass een déi iwwer véier Joer kann ausginn, deementspriechend sollte mer déi an de Logement stiechen a mir sollten de Leit eng Méiglechkeet gi fir hir Wunneng ze kréien an dat elo direkt ufänken. Villmools Merci.